Bonġu lil kulħadd u nistidinkom għal dan il-webinar li qed tniedi ġemma fuq it-tema ta' Back to School kif aħna nippreparaw biex nibatu tfal lura lejn l-iskola. Il-fokus ta' dan il-seminar huwa ta' dan il-webinar Bħala topic huwa kif il-ġenituri jistgħu jimmaniġġjaw l-ispejjeż li jkollhom biex jibgħatu t-tfal lura lejn l-iskola. Ovvjament bħalissa huma żminijiet partikulari fejn aħna qegħdin ngħixu dawn iż-żminijiet bil-pandemija tal-Covid, però biex nagħmilha ċara s-suġġett ta' din it-tema mhuwiex x'se jiġri għax l-affarijiet għadhom qegħdin in flux, l-affarijiet qegħdin jinbidlu u ħadd mill-udjenza ta' mill-panel tagħna m'għandu r-risposti li jista' jipprevedi dak li se jiġri fil-futur. Nibda biex nintroduċi il-panel tagħna. Illum għandna lil Pauline Micheli li hija l-Kummissarju għat-Tfal, lil Ian Mifsud, Direttur għas-Segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika, għandna lil Paul De Bono, Prinċipal tal-Kulleġġ San Benedettu, Susan Piscopo li hija Associate Professor ġewwa l-Fakultà tal-edukazzjoni fil-Health, Physical Education u Consumer Studies, u Silvan Mifsud u Alexia Cutajar, it-tnejn ġenituri u t-tnejn l-iktar li ħajtuna esperjenza personali ta' kif jimmaniġġjaw dawn din din il-xismu. Nibda billi nirringrazzjakom tal-li l-għajtu l-istadina tagħna biex tiġu fuq dan il-webinar. U ħa nibda billi nistaqsikom domanda ġenerali. Kemm huwa importanti dan il-back to school, ħa nibda minnek Silvan bħala ġenitur. Kemm huwa importanti dan iż-żmien ta' back to school f'dan il-perjodu għalik bħala ġenitur?
Jiena fil-professjoni tiegħi jiena I am a business consultant u b'mod krud ħafna għalkemm forsi naqa' sempliċistiku nħares lejn familja u l-mod ta' kif tipprepara ruħha għal kwalunkwe proġett, għal kwalunkwe nefqa. E, più o meno kważi daqs business, fis-sens hija familja fejn għandek l-introjtu tagħha u għandek ovvjament l-ispejjeż. U kwalunkwe negozju, u allura kwalunkwe familja, biex tkun tista' tipprepara ruħha sew, trid ovvjament tippjana. U naħseb the magical word hawnhekk li ħaġa importanti li ninfasizzaw fuqha huwa ippjanar. Għal xiex? Għax il-pjan jagħtik viżwal ta' se jiġri u tista' tagħmel dak li jgħidulu l-prioritajiet. Naħseb ħadd ma jgħix f'ċirkostanza fej għandu inkam u dħul kbir u eċċessiv u allura tonfoq kemm tonfoq u tonfoq fej tonfoq m'għandekx bżonn ta' prioritajiet, anzi ċirkostanzi ta' kulħadd hija l-bot minn hekk u fiċ-ċirkostanzi diffiċli li qed tgħix id-dinja illum iċ-ċansis huwa li ħanimxu iktar il-bot mill-inkam li jkun biżejjed għal kollox U allura hemm bżonn illi jsir ppjanar bil-għaqal, isir prijoritizzazzjoni bil-għaqal biex wieħed ikollu ma jkollux sorpriżi kemm jista' jkun. Barra minn hekk, l-għaqal kif jgħid il-Malti jiswa l-flus, jiġifieri li inti tkun bil-għaqal mhux biss għax ippjanajt, imma biex tieħu dawk il-miżuri biex in-nefqa tiegħek tkun effettiva kemm tista'. u allura jekk hemm affarijiet li jistgħu jerġgħu jiġu użati, jekk jistgħu jkun hemm kotba li jinxtraw li mhux dejjem ikunu ġodda għax m'hemmx għalfej għax il-verżjoni baqgħet l-istess jiġu jinxtraw minn sena l-oħra. Ħafna eżempji. E, ovvjament huwa importanti ikun qed jgħin e, lill-familja biex iżomm in-nefqa in-nefqa taħt kontroll. Fl-aħħar mill-aħħar, jien bħala ġenitur il-filosofija tiegħi hija li f'dal-każ ukoll ir-responsabbiltà ta' tfal li jiena ġibt fid-dinja jew jien għandi responsabbiltà tagħhom hija totalment fuqi bħala ġenitur u allura għandi responsabbiltà enormi biex nagħmel ċert illi e, nati fid-dawl ta' dak li jiena għandi għad dispożizzjoni tiegħi l-aħjar possibbli lil uliedhom. U naħseb li dik hija responsabbiltà li kull ġenitur irid iżomm quddiemu l-ħin kollu. Pauline, bħala Kummissarju għat-Tfal, fuq din it-tema, x'inhuma dawk il-punti li l-iktar forsi jaslu għandkom li huma ta' challenging biex ngħid hekk, li l-parents isibu challenging?
ħafna drabi għanna jiġu bi problemi oħrajn daqxej waħda differenti. Problemi li għandhom xjaqsmu ma nuqqas ta' inkam minħabba forsi ma jkollhomx aċċess, speċjalment meta jkun hemm eh, każijiet ta' separazzjoni u ma jingħatax eh, il-manteniment eh, li hemm bżonn. U daka iġib sitwazzjoni diffiċli biex il-familja tkun tista' l-om jew il-missier li min ikollu l-kustodja tat-tfal, speċjalment fejn ma jkunx hemm bil biex ilaħqu mal-ispejjeż għaliex ħadd ma jkun irid li uliedu jkunu inqas minn ħaddieħor. Però l-idea ta' ġemma illum hija xi ħaġa li vera qed nieħu gost li ssir il-ġenerazzjoni tiegħi aħna l-boomers ta' wara l-gwerra. Allura aħna tlajna biha l-idea li ġemma it-tfal tagħna li huma l-ġenituri ta' tfal li qed jattindu l-iskejjel illum ma kellhomx bżonn forsi ikunu daqshekk kawteli biex iġemmgħu huwa prodott tagħna, prodott tal tal-anka l-avanz fl-ekonomija eh, matul is-snin anka l-idea tal-credit cards, l-idea ta' tonfoq mbagħad ħallas wara dika issa qegħdin nerġgħu minħabba ċirkustanzja li ħafna drabi jekk isir, qegħdin nerġgħu induru għal dawk li aħna fl-modi kien għalina xi ħaġa naturali. li tippjana biex tiffranka l-flus u anke fejn jidħol l-iskola. U illum naf ħafna ġenituri li jkunu ilhom jippjanaw mill-bidu tas-sajf biex jaraw l-ispejjeż, l-uniformijiet, jekk jistgħu forsi ħbiebhom għandhom uniformijiet ta' tfal li m'għadhomx jiġuhom imma jiġu tfal tagħhom jagħmluha u naħseb il-kelma sigrieta hija l-ippjanar, għax bl-ippjanar anka budget xkejken ehm, u b'daqxej ħsieb tkun tista' tagħmel ħafna affarijiet.
Thank you, Polly. Eh, ħaddu l-fuqek, Alexia, f'dan iż-żmien illi ġa semmejniek ta' inċertezza bħala ehm, bil-COVID u xnafjina. Ehm, u semmit xi ħaġa eh, Polin illi naħseb jiena hija veritiera u xi ħaġa importanti li wieħed jiffoka naqra fuqha. Il-fatt illi inti filli kont qiegħed tippjana mod, filli qed tgħix livell ta' ħajja mod, daqqa waħda ġew ċirkostanzi fuqek li m'għandekx ehm, ehm, kontroll fuqhom, u ġie affettwat l-income tiegħek u dana kollu. F'din is-sitwazzjoni biex ngħid hekk bħala ġenitur x'inhuma ħsibijiet tiegħek meta tiġi biex tipprepara t-tfal għall-iskola?
Ħaj nsellmilkom, bonġu. Qed tismawni? Iva, iva qed nismaw. Ifhem, jiena minn naħa tiegħi l-verità bqajt għaddejja bix-xogħol bqajt għaddejja bit-teleworking minn dejjem kont u għadni għaddejja, ġifiri essaċ l-inkam tiegħi baqa stabli. Il-fatt eh, del-pandemija fimni ħawditni naqra għax eżempju l-lista tal-iskola għadni għazbis irċivejta. Għadni ma nafx ħa nagħmel dwar l-uniformi. Imma probabbli nuża nista' nuża l-antika. Ġifieri, għadni ma nafx eżatti x'ħa jissuċċiedi ġifieri jessaċ. Għadni kif irċivejt ukoll messaġġ mill-iskola fej qalulna li l-lista tal-istationery ħa titqassam meta jibdew skola.

Kunu tridu kemm jista' jkun tippjanaw minn qabel biex l-affarijiet jimxu l-iktar mod faċli. F'dawn iċ-ċirkostanzi nemmen li mhuwiex daqshekk possibbli. X'qegħdin tagħmlu biex lill-ġenituri kemm jista' jkun tgħinuhom u tnaqqsu minn din l-inċertezza? Bonġu, bonġu, bonġu kulħadd, bonġu Mario. Tajjeb li wieħed jifhem is-settur tal-Knisja kif jopera wkoll qabel inwieġeb il-mistoqsija tiegħek. Is-settur tal-Knisja l-kemm huwa settur wieħed magħqud huwa magħmul minn 55 skola awtonoma u indipendenti waħda mill-oħra. Aħna magħquda fuq ċertu affarijiet bħal ma jista' jkun agreement tal-union pereżempju jew negozjati anke mal-gvern, però mbagħad huma l-iskejjel indipendentement waħda mill-oħra li għandhom relazzjoni diretta mal-ġenituri. Aħna mal-ġenituri nintervjenu fejn ikun hemm ħtieġa mbagħad, apparti l-aspett ta' admissions f'ċertu snin illi dak huwa proċess li jieħu ħsiebu s-Segretarjat through Father Charles. Min hu familjari mal-iskejjel ta' Knisja jaf li jsiru qed isir online ukoll matul dawn iż-żminijiet, jaf fuq xi qed nitkellem, però l-bqija aħna nintervjenu mal-ġenituri meta ġenituri jitolbu l-għajnuna tagħna. Apparti minn hemmhekk u jkun hemm mumenti fejn jew għax jixtiequ min ifhemhom iktar jew għax forsi ma jaqblux ma xi ħaġa li jkun ġi deċiż fl-iskola u allura nippruvaw nifmu l-partijiet u ngħinu lil xulxin naslu naslu forma ta' medjazzjoni u nifmu xulxin. Hemmhekk fejn intervjenu aħna. X'għamilna aħna matul daw iż-żminijiet bitħejjija xina It-tħejjija mhux issa, Mario, kif taf ta' tħajjija hija kontinwa l-ħin kollu, tkun qed tħejji dejjem għal stadju huwa proċess li l-ħin kollu qed jevolvi. Dejjem qed tipprova tipprepara għal dak li għadu ġej. Malli faqqet din is-sitwazzjoni, mill-ewwel inġbarna aktar qrib xulxin, minflok tbegħedna, inġbarna aktar qrib xulxin. Allura bdejna kontinwament Aħna mal-kapijiet tal-iskejjel nitkellmu b'mod regolari biex il-kapijiet tal-iskejjel huma mbagħad ikunu jistgħu jżommu l-kuntatt mal-ġenituri wkoll. Nifhem li mhux kulħadd bl-istess mod, nifhem kulħadd għandu l-istili tiegħu, nifhem illi hemm min ikun jixtieq mod u min jixtieq mod ieħor, għadni kif smajt lil Alexia tgħid, u nista' nasal nifhimha, jiena ġenitur ukoll fl-aħħar mill-aħħar, inkun nixtieq nipprepara ruħi qabel għat-tfal tiegħi jkibru daqsxejn iżjed illum, Imma meta kont nirċiviha kmieni l-lista kienet tkun komda. U dan għas-suġġerimenti illi min ikun qed jgħaddihomna aħna kieku kieku l-ex ġenitur ta' Skola tal-Knisja u u kellmitni. Jiena kull ma nagħmel inċempel lill-kap tal-iskola ngħid isma' mhux idea tajba li forsi nippreparawha dik il-lista u forsi nibgħatuha biex aktarx qiegħda f'idejk diġà. Dak huwa l-mod kif nippruvaw ngħinu l-ġenituri matul is-sena dejjem. Issa f'dawn iċ-ċirkustanzi Mario, ifhem kif kif qed tajjeb inti Inutli wieħed jgħid dak illi illi lkoll nafu, huwa żmien daqsxejn iktar differenti mis-soltu, hemm ċertu ċertezzi, però nixtieq inserraħ ras kif hawn ftit nies magħna, nixtieq inserraħ ras kulħadd illi bħalissa l-imsieħba kollha huma kommessi, kulħadd qed naħdmu aħna bħala settur qed naħdmu qrib ħafna tal-Gvern, qrib ħafna anke tal-iskejjel tal-indipendenti, qrib ħafna ta' kulħadd bejnietna biex naraw li kemm jista' jkun noħolqu sitwazzjoni fejn l-iskejjel Kala jrid jiftħu, dik hija x-xewqa tagħna lkoll, illi l-iskejjel jiftħu, jiftħu b'mod sikur, illi nilqgħu it-tfal, illi l-edukaturi jagħtu sehemhom, u naf illi anke l-edukaturi, fil-biżgħat kollha bħala ċittadini, hekk jixtiequ, jiena edukatur, jiena għalliem bi professjoni fl-aħħar mill-aħħar, dik hija x-xewqa tagħna. Imma nifhmu wkoll illi fl-aħħar mill-aħħar hemm awtorità ħafna ikbar minna fuq dawn l-affarijiet li hija l-Awtorità tas-Saħħa, illi huma jafu x'inhu l-aħjar għalina u rridu filwaqt illi nippreparaw ruħna għal ċirkustanzi differenti li jistgħu jippreżentaw ruħhom għalina, irridu nistennew id-direzzjoni mill-awtoritajiet tas-saħħa għax kif qed naraw iċ-ċirkustanzi qed jinbidlu l-ħin kollu, mhux vera? Jiġifieri fuq din napprezza jekk nagħtu spazju 'l xulxin u nħallu ftit iż-żmien itina parir. Ukoll, min-naħa tal-iskejjel tal-Istat, f'dak li huwa biex jippreparaw ruħhom il-ġenituri, normalment x'isir? Għax aħna nafu x'inhu l-iskop ta' din il-mistoqsija aħna nagħmlu hekk. Kulħadd qed jitkellem fuq l-ippjanar, jibbaġitja, etc. etc. Però ovvjament biex inti tkun tista' tibbaġitja jrid ikollok ċerta informazzjoni. Sa normalment wieħed kif ikun qiegħed jagħmel biex jgħin lill-ġenituri b'dan? ħaġa bonġu lil kulħadd, bħala bħala direzzjoni aħna minn naħa tagħna ngħidu biex inkollna kuntatt mal-ġenituri kemm jista' jkun kmieni wara li tispiċċa s-sena skolastika rispettiva. Ġifieri l-iskejjel tagħna ikunu infurmaw lill-ġenituri bl-istationery list u l-affarijiet li jkollhom bżonn biex jibdew iqassmu x-xogħol u l-ispejjeż matul is-sajf kollu. Din is-sena kif qed jgħid perfettament hija hija sena partikolari, ġifieri qed nitolbu kawtela u daqsxejn sens komun mill-iskejl ukoll, ġifieri qed ngħidu isma' ejn ibatulhom il-listi, però ntuhom iċ-ċans biex inkunu nafu eżattament l-iskejjel x'se jsir f'Settembru. Jiġifieri min-naħa tagħna qed inkunu prattiċi kemm nistgħu, il-listi qegħdin għand il-ġenituri, jiġifieri jafu l-listi li qed nistennew bħala bżonnijiet għall-istudenti, però qed intuhom iċ-ċans li jqasmu l-ispejjeż u l-xogħol tagħhom matul is-sajf. Kif għalien x'se jsir f'Settembru hija eh, the big question, ġifieri ma nafux eżattament se jsir, però l-ġenituri tagħna min-naħa tagħna bħala kulleġġ huma preparati eh, bil-listi li għandhom bżonn għal Settembru.
Grazzi Paul. Naħseb jiena it-tema li qiegħda toħroġ hija kemm hu importanti li wieħed jippjana imma eħem dawn iċ-ċirkostanzi hemm ċerta inċertezza u within that framing f'dak f'dak l-ambitu wieħed irid ovvjament jaġevola, jindirizza ruħu. ċirkostanzi normali ma, Suzen, li kieku kena aħna issa ninsew il-Covid, ħriġni naqra mis-sistema ħalli nifukaw fuq il-mod ta' kif wieħed jista' jimmaniġġja dan l-avveniment. X'wieħed jista' jagħmel bħala approaches biex jimmaniġġja u jiffranka mill-ispejjeż li mhm.
Mela, bonġu l-kulħat u grazzi wkoll tal-istadina mela ħata tim ta' ġemma. Dġaħ il-kollegi u il-panelist l-oħra semmew diversi affarijiet Mhux ħa nerġa' nirrepeti fuq l-ippjanar għax dik hija l-crucial word, però fl-istess ħin veru li qed jintbagħtu listi u jistgħu u dejjem jintbagħtu listi eċċetera, tajjeb ukoll li wieħed jara anke jsaqsi ftit, speċi ċerta għalliema jirrikjedu ċerta files, ċerta folders, eċċetera, li fil-lista oriġinali tal-bidu tas-sena mhux dejjem joħorġu dawn, tajjeb li wieħed isaqsi ftit u jibda jgħid mela ara probabbli ħajkolli bżonn hekk, ħajkolli bżonn hekk. U number one, u naseb xatt minn pen li semmija din, jalla kux Silvan fil-bidu. Tibda tara ma' tfal tiegħek stess, isma' jiena x'għandi li użajt dis-sena li għadu tajjeb li nerġa' nużah. U nippruvaw it-tfal ndarruhom u qed jidraw ta' xhum qed jitgħallmu ħafna l-iskola fuq environmental issues u sustainability kemm huwa importanti ta' reusing. Mela ejja naraw x'għadu tajjeb mis-sena li għaddiet u we maybe clean it up a bit, tara naqra, jew even iżżejnu naqra skont l-età tat-tfal, ma kemm jiżgħar u kemm jekk żgħażagħ, xi stickers u affarijiet hekk u jisek terġa' tagħmlu ġdid. upcycling ngħidulu dak infatti jiġifieri li inti you are reusing but making it a bit look like new again. Mela dik hija ħaġa importanti waħda li inti tara li reuse as much as possible. Issa, barra li forsi you ask around um, familjari, ħbib, kemm għal affarijiet bħal stationery, kemm bħal affarijiet bħal uniformijiet, però um, ma nidejqu xejn u nieħu kosnejt li n-nies Maltin mhux qed jgħidu xejn, trid ngħid Maltin apposta għax il-barranin imdorrin jagħmluha din. Immorru hawn Malta xi qgħadna ngħidulhom charity shops, thrift shops, whatever you want to call it jiġifieri, u mmorru naraw x'insibu hemm. Ħalli ġust ngħid storja personali jiena bħalissa nisbarazza naqra d-dar u għadni kif tajt ħafna folders li kienu għadhom in good condition to a charity shop. Dan jista' jmur ġenitur jgħid lil abu jara kemm hawn folders hawn ara rit tal-one inch, ara rit tat-two inch and you will find these things in charity shops. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li nistgħu nagħmlu wkoll, thrift shops, charity shops, whatever you want to call them. Ma niddejqux nużaw dawn il-postijiet. Meta mmur hemmhekk jiena ħafna drabi jgħiduli li jkun hawn iktar barranin minn Maltin, però naf li l-Maltin saru wkoll ħanejtek, they go to these shops u jużawhom. Barra minn hekk hemm ukoll online. Hemm ħafna eh, groups, Facebook groups, whatever you want to call them, online, recycle, reuse, dawn hemm ċerta sajts li anka jiġri for free. Ġifieri tgħid pereżempju għall-argument jien għandi bżonn din il-blazer, għandi bżonn dan il-whatever, jew għandi bżonn dan l-stationery, jew għandi. And um, sometimes things are even for free. Ġifiri, eh, kun hemm il-grupp eh, jirrispondu kienu li kif għandi x'sajt, per eżempju, jew jista' jkun bil-konċett offri inti, intu jiskonċ għandek inti, jew even swapping, ġifiri anka swapping qed isir issa. Ovvjament wieħed meta tibiddel ċertu affarijiet bħal ħwejjeġ eċċetera, responsabilità ta' tnejn li qed ibiddlu li ħa jkunu affarijiet nodfa, affarijiet ta' good condition and so on. Però din il-mentalità li we li nestendu l-ħajja tal-oġġett li mela mhux użajtu jien biss qbadt xtrajtu, użajtu, armejtu, mit-Throwaway Society qed ittirreferi għaliha wkoll Pauline ftit, din qed noħorġu minnha bil-mod il-mod, mhux qed ngħid li qegħdin hemm ta' wasalna, però bil-mod il-mod ċerta ġenituri ġieli anke għaliex jgħidulhom it-tfal stess, sikurament jitgħallmu l-iskola, qed jidraw li they reuse, upcycle etc. U naħseb din hija xi ħaġa importanti li aħna bħala ġenituri jew il-ġenituri li qed din hawn preżenti llum jagħtu każ, Però idarru t-tfal u jagħmluha xi ħaġa flimkien. Jiġifieri ejja naraw x'għandna, ejja naraw x'nistgħu nżommu, ejja naraw x'nistgħu nsebbħu biex nerġgħu nużawh, ejja naraw x'nistgħu nagħtu imma ejja mmorru flimkien xi ħaġa minn dawn il-ħwienet u naraw jekk insibux xi ħaġa, mela nagħtu xi ħaġa li forsi m'għandniex bżonn u nsibu xi ħaġa li għandna bżonn aħna. Dawn kollha huma affarijiet li jistgħu jgħinu.
Thank you, interessanti. Aħna għamilna Vox Pop fuq dan is-suġġett u ħanuri dan il-Vox Pop u mbagħad nikkummentaw naqra fuq dak li ħareġ minn minn dawn is-sinjuri li ehm, oġobhom iwiġbuna. Mela, ħanaraw nibdewx il-Vox Pop dejjem jekk ikonna Obtejna
Meta it-tfal ikunu sejrin lura lejn l-iskola, inti tkun għamilt budget għan-nefqa fuq il-bżonnijiet tagħhom? Eh, dik hemm bżonn li ssir, li jkun hemm budget dejjem aħjar.
Jidher li għandna xi problema teknika.
Pajjiżi f'liema sistema qiegħda. Illum pereżempju tbidlu l-uniformijiet. Allura tkun taf il-prezzijiet tagħhom u tkun taf eh, x'għandhom bżonn kodba, bajros, whatever, da kollu li jinkludi l-iskola. Tamlu, hija, ma tagħmel is-sena ta' tfal, tagħmel eh, ċertu budget biex inti tara s-sena tagħhom kif ħatkun. Fimt? At the end tkun one of the best tat-tfal. U kontu tippreparaw budget? Le.
Le. Ġifieri kontu tonf u kif kif ġiġi jidħol il-kont u
mux t-dependi l-budget tijak u jina għamlu tijaj kienu dejjem privati ma interessajt ruħi il-budget hemm il-futur ta' tfal u daqsek Għalija personalment iva, naħseb jiddependi tfal fejn imorru skola jekk hux tal-istat jew tal-privat. Fil-każ tiegħi t-tifel imur skola privata allura sintendi trid tibbaġitja minn qabel u taħseb fiha u hija mill-baġit annwali hija nefqa sostanzjali. Minn meta tibdew tippreparaw mill-baġit? Ehm, ifhem, you know li September huwa żmien li tibda l-iskola ħafna drabi so you think in advance imma nothing out of the ordinary fis-sens issa tiegħi kibru ma meta kienu iżgħar. Ehm, konna nafu li September se jkun iż-żmien tal-iskola so you think ahead. Le, il-budget huwa budget ehm, ippjanat fuq id-dħul ta' sena kollha. Inti tibda taħseb Minn qabel tara l-expenses inti tkun taf il-fees every semester x'ikunu, allura taħseb għalihom, taħseb għall-kotba, uniformi, transport u tara dak kollu kif ħa tibbaġitjah tul is-sena kollha mhux meta tirċievi l-email, that's too late. Nibda nipprepara minn aqra qabel. Anki bħala kolli xi lista forsi nixtriha naqra minn qabel, uniform minn qabel. Ħa ngħidu hekk, minħabba dil-pandomija li hawn, ma tantx qisna. Bdejna naħsbu, is-soltu naħsbu minn da xar jew minn xar liħor, nibdew nixxu apparti l-affarijiet tagħhom, imbagħad nastu għall-uniformi, naraw x'uniformi hemm bżonn li għandhom bżonn, peress li issa ġejja ġdida. Fiex l-aktar tonfoq flus biex tibgħat it-tfal lura lejn l-iskola? Mela, l-iktar li nonfqu flus, stationery, uniformi u forsi xi sraben. Iktar uniformi jidu.
u ehm, kotba. Għadda kemm ma jidħlu, ximbat normali, xo photocopis u hekk.
U eh, l-uniformijiet per anki slipper, naħseb tennis shoes. Le, xi slipper, slipper u zarbu normali. Niskont il-moment, da jkun il-transport. Issa bħalissa għaddejjen tajbin il-parents għax minna transport. Aħna kena transport kien expensive għax dejjem marsa xlok, Apparti għax għandna n-niżla u għandek.
Probabilment l-uniformijiet. Iktar naħseb jiswew l-uniformijiet milli like stationery jew affarijiet hekk. Jina f'kodba affarijiet hekk u naħseb li iktar dak iż-żmien. Kontu ehm, tagħmlu forsi xi recycling pereżempju tal tal-plastic covers. Ifhem, jiena li jiena daqsxejn OCD ma tantx inħobb imma hemmhekk ikun oġġett għadu tajjeb like you can fis-sens usually plastic covers imma nothing li affarijiet li jintużaw minn sena l-oħra like enough compasses or aħna dawk jibqgħu hemmhekk. Però plastic covers considering I have two boys ma tantx tirreċikla bihom. Affarijiet bħal pereżempju recycling, plastic covers, kontu tagħmlu xi ħaġa? Le, dak iż-żmien ma konniex nagħmluhom. Le.
Kontu dejjem tixtru affarijiet? Dejjem anzi qas konna nużaw ta' qabel ħanejtek narmu nixxu l-ġdid. U min kien jieħu ħsieb l-affarijiet biex iħallas inti jew irra? Jiena, jiena.
Kemm huwa stressanti li wieħed jipprepara lit-tfal biex imorru lura lejn l-iskola. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Għaż-żmien tal-lum iwa hija naqas stressanti, fimni mmur lura lejn iż-żmien tiegħi ma tantx kienet qed titkellem fuq 17 u 21 sena ilu. E, illum ngħidlek iwa hija naqra diffiċli, fimt, imma il-ħajja ta' situazzjoni ta' kif inhi llum il-ġurnata, fimt? Taħseb li hu stressanti għalik? Ifhem, jiena biex jekk ikun skola normali jkomplu, all right, imma jekk tixhom l-eżempju ma jużahomx imbagħad mod ieħor. X'parir tagħti lil dak li jkun biex ikun jista' jikkontrolla din in-nefqa? X'parir tagħti? Naħsbu naqra minn qabel u nixtru kollox bil-mod għax meta tonfoq kollox f'daqqa, meta tixtri kollox f'daqqa anzi, ħatkun iktar ħanarab aktar kera. U meta t-tfal tiegħek kienu kienu għadhom żgħar, x'kont tagħmel biex tipprepara l-iskola? Tipprepara ovvjament il-budget, imma bħala bħala ġenitur bħala om jien kont le ma naħdimx ġifieri għalhekk forsi qed iktar rilassanti għalja personali llum. Hija mor ta' diffiċli għas-sitwazzjoni kieku għat-trabbi llum. Jiena li għażilt ħajti għalihom, fimt? U inti għattinna ehm, li se għandek it-tifel, gradwat mill-università u kif tħossok? I'm proud mother, għax dejjem kont 24 hours emmek għalih, kemm għalih u kemm għalħuħ. U jkolli neġla mill dik rutina li kont għamilt, jgħu neġla zellila li kont hemm għatfall.
Mela, wieħed jista' jinnota diversi approaches, diversi ħsibijiet, minar ma, ma, ma nikkummenta jiena, nħallikom nħalli fidejkom reazzjonijiet ta'kom ta' dawn il-veduti li, li smajna fuq per eżempju min jibbaġitja u min ma jibbaġitjax.
Mario Paul. Mhm. Ċertament li kieku għamilnieh sena jew ftit iktar ilu dan il-Vox Pop, l-issue kienet tkun it-trasport. Ġi bla dubju l-ola spiża li għandna bħala ġenituri, għax jiena fuq kollu ġenitur ukoll, huwa it-trasport tal-istudenti. Ma ninsewx li kull eh, sena, jew ieħor kull student, kull familja kienet tħallas madwar 800 euro, 700 euro fis-sena biex ikollha it-trasport fil-ħodu fil-għaxija. Illum il-ġurnata qed inġorru 26,000 student kemm l-iskejl tal-gvern, tal-knisja u skejl privati. Jiġi naħseb l-ebda spiża ma tikkompara mal-ispiża ta' trasport. Ġifieri, jħu pjaċir nisma' li issa ma dix ma dix eh, biex ngħidlek relevanti. Ekku, ekku. Eh, u bħala edukaturi, anki mm, ħan nistaqsir il kulħadd dak il-flus li ġew frankati biex ngħidlek eh, marru biex xorta għall-edukazzjoni ta' tfal jew inkella kienu tnaqqis tal-pis minn fuq il-familja. X'esperjenzi kellkom? Għaw x'feedback kellkom, per eżempju, mill-ġenituri? Eh,
skużani, kompli, kompli. Kompli, Suzan, kompli, kompli, kompli. Biex naċi zaħira bis, ehm, xaħġa li jonka minn xirċi koħra li għamilt, jena, ehm, ċertu ġenituri, mux li dawk dawk eh, flus partikolarment, imma naħseb inqenet biex anka eh, forsi tfal bdew jibatuhom xi sports jew xi eh, other ħanejtek eh, talent related or hobby related um, activity li forsi qabel kienu jaħsbu ftit għax kien ikun hemm spiża involuta kemm jekk ikun mużika instrument, jekk ikun sports ħajkollok il-kit, eċetera, U forsi allura għenet għall-ġenituri li kienu bil-għaqal li dejjem kif smajna anke fil-Vox Pop jixtiequ dejjem il-ġid tat-tfal tagħhom, dawk il-flus setgħu jmorru għal affarijiet hekk li qabel kien ikollhom joqogħdu naqa' pass lura minħabba l-ispiża tagħhom.
Naħseb kulħadd ikollu l-idea tiegħu ta' kif jom fuq eh, li jiġbor dak il-flus żejda li jkollu. Il-ġenituri x'għidu li? Mill-Vox Pop eh, dik tal-punt li laqat li għajnejja u li jikidni sa ċertu punt u għal meta wieħed mill-intervistati jew persuni intervistati għal għax dis-sena jekk jiġri speċi hemm ħafna inċertezza u Għas ippjanajna, speċi ta' soltu nixtru hekk u nippjanaw hekk. U li hija naħseb skill ġdida li ehm, qed il-livell anke ta' ġenituri li dun itan. Ġifieri meta jkun hemm iċ-ċertezza li pjanar mhux isir inqas irid imma jsir iktar. Eh, jiġifieri teknikament eh, kif qegħdin f'business ngħidu lu xenarju planning. Eh, jiġifieri ehm, Jiena wkoll eh, ġenitur u t-tama tiegħi b'naħseb bħal ġenituri l-oħrajn kollha, speċjalment il-ġenituri li jaħdmu eh, it-tnejn li huma hija iktar milli għax li naħdmu xi mod tirranġa ma għal ġid tal-binti li l-għaddar minn Marzu u semmi li l-ħbieba u whatever il-ħin kollu li naf li l-edukazzjoni li tuħu fil-klassi hija tal-livell ħafna għala milli qed tieħu kwalunkwa mess teknoloġiku. hija hija li d-tifla terġa' tmur l-iskola, dik hija t-tama tiegħi. Però naf minkejja li mhux uffiċjali u għatem diskussjoni ta' dejn kif qalunna, il-ċans illi di ma seħx mhux għax ma jridux l-edukaturi, mhux għax ma jridux il-Dipartiment tal-Edukazzjoni jew l-iskejjel tal-Knisja, imma kif spjegaj fuq kulħadd x'inhu taġid tas-saħħa u x'jgħid it-tubal dwar is-saħħa, iċ-ċans li di tiġri, żgħir kemm hu żgħir, kbir kemm hu kbir ma nafux, għax ħadd ma jista' jgħix x'sitwazzjoni se tkun, qiegħed hemm. So jiena bħala ġenitur li għamilt huwa illi rajt jekk dak x'jiġri xejn jkun hemm bżonn, u allura naf li t-tifla ħajkollha bżonn station eh, laptop żgħira li hawn. Is-sena l-oħra qbad fuq siq waħda u kelli lu inti għat-tablet tiegħi u whatever ma dis-sena li naf li mhux ċans. Rajt li dit-tifla għandi bżonn tablet sofistikat b'ħafna informazzjoni u data u affarijiet, anzi sibt online laptop li huwa second hand imma ta' kwalità tajba bl-informazzjoni li għandu ġo fih bil-kapaċità teknoloġika li biżejjed tat-tifla tiegħi u bi ftit flus, letteralment bi ftit flus, xtrajtula u ssetjajtilha isu post għaliha biex di tifla tkun tista' toqgħod f'dal post. So jien qed nipprepara ruħi anke f'dik l-eventwalità. Eh, l-eventwalità li di tifla tmur, tifla tiegħi bidlu l-iskola tagħha bidlu l-uniformi sena l-oħra, u tohom ċans ta' sena biex tibqa' bl-uniformi l-antika. Dis-sena suppost mur bl-uniformi ġdida. Naf kemm tiswa l-uniformi ġdida għax iċċekkjajt, ma xtrajthilhiex bil-eventwalità li jekk ma tidħolx issa tidħol f'Jannar l-iskola jew tidħol iktar tard ma nafx meta li tilħaq toħroġ minnha u allura però naf minn fejn nixtriha, naf kemm tiswa, naf kemm għandi bżonn nixtri whatever affarijiet so ovvjament ibbaġitjajt għaliha bħal m'għandi l-istage li rrid. Ara l-kotba. Il-kotba xtrajthom Il-kotba li ma stajtx insib ġodda għawa ta' kwalità tajba used. Xtrajthom l-oħrajn li stajt insib bejn ġenituri oħrajn naf minn whatever ġibt l-antiki whatever u għedin hemm għax jiġri x'jiġri li tifla tmux skola tibqa' d-dar hybrid model jew whatever se jużaw il-kotba ħadd użhom. So x'qed ngħid jiena l-messaġġ huwa li fl-inċertezza il-preparamenti u l-baġitjar u l-pjanar tkun iktar mhux inqas. xenarji possibilment differenti tuża naqra naqra s-sens komun. Ovvjament hi iktar komplessa, ovvjament għax qabel kellna one linear model, jiġifieri inti ħajġi Settembru, t-tifla ħa taqbad il-van, ħa tmur l-iskola, ħa titlaq dak il-ħin, ħa tiġi f'dan il-ħin, ħajkollha bżonn whatever. Illum iċ-ċirkostanzi huma iktar varjati, però dan ma jfissirx illi noqogħdu jidna mqsusi għal espressjoni fuq saqna u qisu għax hija hekk is-sitwazzjoni ma nagħmlu xejn. Anzi jfisser li trid tippjana aktar u trid tippjana aħjar. U dan huwa punt li ehm, wieħed irid jinnota fil-fatti ehm, poll li għamilna li muxejn xjentifiku, pero ħareġ ċar u naħseb anki wieħed mis-sens tal-Vox Pop li għadna kif rajna jieħu illi jisa hemm l-ewwel nett tliet eh, two thirds ta' dawk li rispondu l-poll qalu li ma jibbaġitjawx. Jiġifieri dawn imorru biex jixtru l-affarijiet u anki fi klim dak li qalet waħda mill-intervistati dak li jkun hemm bżonn taqbad u tixtri eh, without taking notice ta' kemm ħa jiswaw dana kollu. Issa, dak li hemm bżonn vera trid tixtrih, però ma jfissirx li hemm għalfejn wieħed eh, iberba il-flus mingħajr ma wieħed jaħseb kif għandu jista' jifranka u kif qal tajjeb Silvan illum hemm ħafna opportunitajiet. Hemm opportunitajiet li ssib l-affarijiet online. U iktar ma wieħed għandu inċertezza, iktar hemm bżonn tal-ippjanar. Kif issemma sew, naqraw rajna ħafna pereżempju minħabba l-issue issa tal-work from home, il-bżonn ta' kif tal-skill set ġdid li għandhom bżonn il-ħaddiema biex jaħdmu mid-dar. Pereżempju li jkollok spazju għalik minn fejn qed taħdem li tkun li jkollok ċerta boundaries etsetera etsetera. Però ftit smajna dak li għandhom bżonn it-tfal biex jitgħallmu online mid-dar. U dan li semma Silvan huwa importanti ħafna illi u naħseb hija l-iktar ħaġa li wieħed għandu bħalissa qiegħed jiffoka li jaħseb għall-eventwalità illi t-tfal ikollhom bżonn jitgħallmu mid-dar. X'għandek bżonn biex tipprepara minn qabel. Għax jekk tħalli għall-aħħar, qisu kulħadd qiegħed jistenna ħa nara x'se jiġri u mbagħad jekk imma ma tippjanax ħa tispiċċa l-ispiża tkun iktar għolja.
Pero ħafna nies, skużani naqra, ħafna nies għalkemm jgħidu li ma joqogħdux bil-qeda jibbaġitjaw, ikollhom idea ta' kemm sa jonfqu flus u kemm għandhom flus fidejhom biex jonfqu, jiġifieri ftit ikunu dawk li fil-għama jinfqu jonfqu bla doċ, taf li teffordja li tixtri ċerta kwalità pereżempju, jew ma tistax tixtri ċerta kwalità u tagħmilha. Imma ovvjament jekk inti tippjana naqra aktar fid-dettall tkun ħafna aktar sikur u dik ta' li t-tfal għandna ngħinuhom kif aktar il-qoddim Suzanne tkellmet tajb ħafna l-namluhom fl-imkien ma' tfal biex it-tfal jitgħallmu huma wkoll jibbaġitjaw u kif jistgħu jiffrankaw il-flus. Nistgħu nagħtuhom inċentiv għaliex it-tfal għandhom ħabta meta jkunu sejrin l-iskola kulħadd jogħġbu l-ġdid jew inkella bil-karattri l-aktar invoga dak iż-żmien, imma forsi bi ftit eh, naqra għajnuna jew naqra inċentivi nistgħu ngħidulhom isma' dak li nifrankaw issa ma tagħmilx differenza kbira jekk nużaw jekk nużaw dak ta' dak il-karattru jew wieħed u aktar ġenerali, imma dak li nifrankaw tista' titfaw inti fil-money box ħalli inti wkoll tibda ġemma u tkun tista' tixtri xi ħaġa li tixtieq inti u għandek bżonn biex anka il-kunċett li ġemma u qabel ma taħseb biex tonfoq, naħseb huwa importanti li ngħaddu il-ġenerazzjoni iż-żgħira, iż-żgħar. Kemm kemm taħsbu li dan il-proċess infatti jintuża bħalma qed tgħid Pauline eh, bħala eżerċizzju edukattiv ma' tfal.
Ħatħoss ftit jiena mela, mela, mela. ngħidlek fil-fatt. Dan jiddependi bħal f'kollox inti biex timla ħajtek, inħobb ngħidilha jiena, u torbot ħaġa mal-oħra, ħajjitna mhix kompartimentalizzata f'ħaġa u oħra, dan kollox jidħol f'xulxin. Il-mod kif int tħares lej il-ħajja u dak li tħoss li importanti li għalih ħadd iddedika il-ħin ħaj jirrifletti ruħu wkoll anke f'dal-proċess. Jien ngħidlek hawn minn kollox, hawn ġenituri illi nemmen li bħal kull min qiegħed illum hawnhekk f'dil kamra għax anke l-fatt li qegħdin hawnhekk preżenti qed juri ċertu interess, qed juri ċertu involviment għall-edukazzjoni u għall-imħabba anke li uliedhom ovvjament anke b'rispett tal-edukazzjoni li huma għandhom jieħdu, illi ħaj jaraw kif ħajamlu jieħdu opportunità minna din, għax kif qed tgħid tajjeb għalita Pauline, għalita Suzanne, jidir li għala Silvan u anke Alex jaċċenna talija, ħinijiet minnhom, Għandek l-għaqal u għandek li tinkludi, li tinkludi lit-tfal ħalli anke fil-proċessi mentali tagħhom, slippers, slippers taf tinqeda bi 30 ewro. Taf tinqeda b'150 ewro. Sewwa, ma nxa fejn semmi ditti kulħadd jaf x'inhuma d-ditti. Ovvjament li tfal jieħdu pjaċir, ikollhom ċertu titti partikolari, imma jridu jarfu wkoll ikunu assertivi anka fil-ħajja, li meta tmur quddiem sħabek illi uħud minnhom jista' jkun forsi komdi iktar finanzjarjament illi jista' jkun ikollhom għaliex le xi ma fiha xejn ħażin min jista' u jkun komdu u għalih meta bbaġit jara illi jista' jaffordja għalkemm ċertu tbeqbeq żejjaq xorta xorta ma naqbilx miegħu jiena anke jekk taffordja xorta għandek tkun bil-għaqal għax il-flus għandek turi rispett lejhom u mhux b'erbaqhom sewwa però hemmhekk fejn it-tfal jissaħħu jissawru anke fil-karattru tagħhom li tkun kapaċi tgħid ismagħni Aħna x'għandna bżonn? Slipper biex inkunu nistgħu. Li ma jermarkax il-gym, allright ikun b'ċertu sole partikolari, allright, imma m'hemmx għalfejn ikun ta' ċertu ditta partikolari. L-aqwa li jaqdini, da xorta ħa noħroġ minn, xorta ħa nqattgħu, serraħ rasek, illi bid-daqqiet ta' sieq u biex naf jien 150 u 30 xorta ħa jitqatta' wara ftit. Staġun jekk għandek xorti jagħmillek, jekk għandek xorti għax jista' jkun illi f'sena iqattgħulek imqarġi x'pari. ċertu għaqal u involviment li ħa jkollu jissarraf meta jikbru u tibda tarhom. Jiena tiegħi l-kbir issa għalaq dsatax u ż-żgħir għalaq sittax. Qed nara, għall-grazzja t'Alla, mhux għax ma nieħux kredit, ara ma taħsbux, jekk qed jismagħni hawn wara jgħidli appa, imma il-kbir qed nibda nara ċertu frott li narah anke meta jiġi joħroġ ma' sħabu, joqgħod attent, Illi anke jekk jiġi biex ħa jmorru xi mkien, ġieli jgħidli 'sma' ma' għalfejn noqogħdu noħorġu nieklu kull darba, ħa niekol id-dar, u mbagħad noħroġ ma' sħabi l-aqwa li ltqajna ftit. Issa ċ-ċirkustanzi huma partikolari ħafna, l-ħruġ bħalissa kważi waqaf, allura qed jiltaqgħu biss ftit għand xulxin biex noqogħdu attenti wkoll. Imma huwa kollu proċess edukattiv, hemmhekk fejn anke naħseb u hawnhekk konvint illi Paul jista' jorbot ħafna miegħi wkoll. L-edukazzjoni huwa huwa proċess sħiħ illi jibda mat-twelid, mal-konċepiment, fl-opinjoni tiegħi, u jispiċċa, sa fejn nafu aħna s'issa, l-inqas għax jista' jkun wara nkun naf mod ieħor, sakemm nagħlqu għajnejna, il-ħin kollu qed nitgħallmu ħajjitna kollha. U għandu jkun proċess kontinwu fejn il-ġenitur, flimkien mal-iskola, qegħdin il-ħin kollu jgħinu lil xulxin biex jedukaw, jiffurmaw lil dil-persuna b'mod sħiħ. U dak li qed nagħmlu bħalissa. Dan li qed insejħulu kien hemm xi ġenituri fil-vox pop bdew jgħidu stress u mhux stress. Skont kif tgħixha. Jekk tgħixha b'mod li isma' din hija parti minn ħajja qed nitħejjew għaliha, qed nippreparaw għaliha, ejja let's make it fun, ejja ejja nitkellmu mat-tfal, Polina aċċennat għaliha wkoll, ejja nagħmluha mat-tfal din biċċa ta' xogħol ħa jitgħallmu. Naħseb li tagħmel differenza għalihom u anke għalina għax aħna rridu ngħixu ħajjitna wkoll u ngħixuha b'mod iktar seren il-ħajja, Mario, jekk għandi xi kommenti mill-partecipanti biex inpoġġihom lill-membri. Għandi dawn il-kummenti. X'tagħmel meta l-lista li jtuk l-iskejjel hija iżjed mill-budget li għandek? Xi kultant il-listi ma jkollhomx il-kwantità li trid iġġib miegħek, u għaldaqstant hemm min iġib ħafna, min ma jġib xejn u hemm min iġib fin-nofs insomma. Rimarka oħra hija l-uniformi hija waħda mill-ispejjeż mill-ispejjeż il-kbar. Għaldaqstant, għalfejn l-iskejjel jbiddlu l-uniformi daqshekk ta' sikwit meta jafu li dan jikkawża stress finanzjarju fuq il-familji? U oħra hija li hemm numru ta' affarijiet li jistaqsu għalihom l-iskejjel fil-listi ħafna drabi ma jintużawx. F'dal-każ, l-iskejjel għalfejn m'għandhomx joħduhom lura u jagħtu refund lill-ġenituri?
Mela, ħan għaddi xie kommenti daqxej fuq li għal David, please. Jew ħagħa ħan għadda fuq li għalijin, għadda daqxej ma li għalijin waqt il-sujġet il-PSD. Wieħed mill-units li għanna fl-iskejl huwa kif tkun matur u bila għal fi flusek. Ġifiri għana niddiskutu xenari, niddiskutu kazijiet eh, apposta biex l-tfal indaħluhom f'dik l-atmosfera li aħna il-flus irridu morru naħdmu għal it-tfal ma japprezzawx il-ġenituri tagħhom imorru minn sbieħ il-jum sa flaxija jaħdmu biex iġibu il-ħobza ta' kuljum jkollhom xi jonfqu, jkollhom biex jieklu, jkollhom biex jgħixu, jkollhom biex iħallsu l-kontijiet. Jiġri indaħluhom f'dik l-atmosfera l-istudenti tagħna. Illi biex ikollok il-flus xtuża, għax jinnobot nuża l-kelma tonfoq imma xtuża, titmur u taħdem kuljum għalihom. Jiġri it-tfal kif qed jgħid jien jibdew mbagħad iktar ma jimmaturaw iktar japprezzaw illi l-flus ma jaqgħux ma jaqgħux mis-sema letteralment. Rigward l-uniformi, David, għall-iskejl tal-gvern għan għamil issa rimarka tiegħi, li din is-sena se nintroduċu għall-ewwel darba uniformi wara konsultazzjoni wiesa li tnajt mal-ġenituri, mal-istudenti, mal-edukaturi, uniformi smart u sportiva x'semmorru għal iktar għal-attrazzju. il-prezz se jkun ridott ferm aktar, se jkun ferm anqas milli kieku ridna nixtru l-blazer, il-qalziet, iż-żarbun għaliex it-tracksuit se tilbes magħha bis-slippers, allura m'għandek bżonn żarbun laqqas, u l-prezz se jkun fixed għal numru ta' snin. Ġifieri hemmhekk naħseb illi għamilna inċentivi ieħor għall-ġenituri u għall-familji li se jkunu qed jifrankaw ħafna flus fuq l-uniformijiet.
Ikolli nżid, naħseb biex inwieġeb minn naħa tagħna wkoll ara. X'tagħmel jekk ma jservikx il-budget, għax qed nara l-mistoqsijiet ukoll. Jiddependi, dan kif edna l-ewwel, huwa kollox ħaġa marbut ma' oħra. Meta qed tipprioritizza u għamel aċċennu enfasi fuq Silvan, F'ħajtek kollha trid tipprijoritizza. Jiena irrid nara f'ħajti għalija l-edukazzjoni ta' uliedi kemm hi importanti. Jiġifieri jekk vera hemm ċirkustanzi partikolari li l-familja ma tkunx tista' taffordja n-neċessitajiet, kull settur issa wieħed ikun saqajh mal-art. Jekk xi ħadd qed jiddeċiedi li jibgħat lit-tfal tiegħu fi skola indipendenti, ejja nkunu saqajna saqajna malajr da taf li inti ħad tkun qed tħallas tuition fee ta' ċertu ammont ta' eluf ta' ewro fis-sena. Mela jekk jien ma naffordjax li nibgħat it-tfal tiegħi fi skola privata, mhux tal-Knisja qed ngħid privata, hemmhekk wieħed irid joqgħod attent. Tal-Knisja ċertu spejjeż huma iktar minn tal-Istat ukoll. Ejja nkunu nkunu franki dwarha. Iva għaliex? Għax pereżempju l-kotba l-Istat jipprovdihom b'xejn lill-istudenti. Il-Knisja dik li hemmhekk fejn il-ġenitur ikun irid idaħħal idu fil-but u jħallas hu l-kotba għal uliedu. Jistgħu jsiru ħafna metodoloġiji, kif semmiet Suzanne ukoll, li jinxtraw kotba second hand. Malli l-estate home biegħhom toqgħodx tgħid għax għandi ż-żgħir u mbagħad jużaw miż-żgħir, għax sakemm jasal iż-żgħir jaf jinbidillek il-ktieb u aqqas ħadd tkun żammejthom jaħasra. Jiġifieri wieħed irid jagħżel anke s-settur skont ċertu possibbiltajiet li jista' jkun ikollu, però is-settur tal-istat u anke tal-Knisja fejn ikun hemm ċirkustanzi vera diffikultużi fil-familja, it-tnejn għandhom il-mekkaniżmi biex jgħinu mbagħad 'il dawk il-familji u fejn hemm bżonn jagħmlu tajjeb għad-diffikultajiet li jista' jkun hemm. Però nerġa' naċċenna, jiena kap ta' skola kont, bħalma anke naf kien Paul ukoll, Jiena ngħin, imma mbagħad ma jiġix bniedem quddiemi b'mobile ta' 700 ewro u jitlob ċertu għajnuna, għax irid noqogħdu attenti, jiġifieri l-għaqal irid ikun f'kollox. Jekk inti qed titlob għajnuna fil-kotba ta' uliedek, wieħed jippretendi li jkollu mobile biex jinqeda, mhux qed ngħid ma jkollux mobile, ikollu mobile biex jinqeda tajjeb. Imma m'hemmx għalfejn ikun ta' 700 ewro, għax hawn mobiles li tinqeda tajjeb ħafna irħas ukoll. Għalhekk wieħed irid jagħmel il-prijoritajiet tiegħu tajbin. Dwar uniformijiet, again, naħseb illi uniformijiet tagħna ivarjaw ukoll però huma f'xi ftit iktar expensive minn dawk li huma tal-istat. It-tfal tiegħi fl-iskola ta' knisja kienu u nafx kont inħallas. Naf sagrifiċċji jiena kont lest nagħmel għalihom jiena l-mara tiegħi kienet taħdem ġo fabbrika meta qabel ma żewwiġna u ma setgħetx taħdem iktar għax maż-żmien kien għamilha ħsara f'idejha t-tip ta' xogħol li kienet tagħmel. Allura kellna ngħaddu bil-paga tiegħi biss. Għamilt snin twal ngħaddi bil-paga ta' teacher Li minn minnkom għamel ix-xogħol tagħna jaf li ma kinitx xi paga eżorbitanti, però bl-għaqal kien jirnexxilna ngħaddu. Ma konniex insiefru kull sena l-aħwa ta' ġifieri domna biex sifirna l-ewwel darba għaddew ħmistax-il sena. Aħna wara l-honeymoon biex erġajna sifirna jien u l-mara tiegħu u t-tfal imbagħad dak iż-żmien. Imma tagħmel għażliet. Karozza b'li konna neqdew. M'hemmx għalfejn għax nara ħafna ditti lussużi bilfors irid ikolli ditta lussuża, l-aqwa mhux li ninqeda u xorta nista' mmur, Air conditioning, iva, hemm bżonn għax sħana hija kiefra. Imma hemm għalfejn f'kull kamra, f'kull kamra, f'kull toqba, eh, u hemm għalfejn ixellu l-ħin kollu, ma nistax noqgħod daqsxejn attent biex nissalvagwardja ftit anke l-ambjent xejn xejn, mhux biss eh, anke l-but. Jiġifieri nagħmlu daqsxejn sforz li nażlu x'inhu l-importanti għalhekk qedtlek biex timla ħajtek. Għax jaħaslu xi kultant noqogħdu nimlew ħajjitna b'ħafna affarijiet li minn għalina ħa jgħinuna u fil-verità kulma jagħmlu jtaqqlulna iktar pisijiet, aktar spejjeż, aktar stress minflok iħaffuwilna ħajjitna jaħasra mbagħad. Lanqas dik il-fehma tiegħi. Però s-setturi kollha, speċjalment tal-Istat u tal-Knisja, għax tal-indipendenti ċirkostanzi partikolari, fejn hemm bżonn jintervjenu huma u jgħinu 'l dawk il-ġenituri u familji vera fil-bżonn. Susan, donnok trid tgħid xi ħaġa. Iva, veterani li għax il-panelist se tisemmu ħafna part importanti. Ġusta ċensar ukoll eh, Paul u anka jien semmejt kemm isir edukazzjoni fl-iskola u dik hija importantissima għandna dik il-PSD, għandik il-home economics ma ninsabx ukoll li ilu eh, nasib 50 sena jgħallem fuq financial literacy, jiġri kull min jagħżel dak is-suġġett għandu background sew fuq financial literacy wkoll u budgeting u saving and investing and u xi ħaġa li qed isemmi Ian ħafna, making good choices, għax dik hija importanti wkoll. Jiġifieri anke ħa nerġgħu you know coming back to the theme back to school. Jiġifieri jekk inti għall-argument Mela għandek bżonn tliet folders. Eh, hemm il-folders ħanejt nitfa' ġo spreads biex nikkomparaw pereżempju ta' 1 euro hemm folders ta' 5 euros. Issa jekk dak il-folders li inti trid ħajkunu ħajkollhom ħafna wear and tear, jiġri xi ħaġa folder li ta' suġġett ta' kuljum, mela dak ħathom foqlu naqri iktar għax inti tridu jkun ta' kwalità għax daħin kollu jiftaħ u jgħalq il-klib, it-tifel, it-tifla, whatever. Jekk ikun folder ta' suġġett li jkollhom once every two weeks, mela dak il-folder tista' tixtih naqra orħos għaliex mhux sa jkollu daqshekk wear and tear. Tgħid li n-nies ħa jidħlu f'dawn in-nitty-gritty għax bl-Ingliż dik il-kelma nużaw, imma tista' bil-mod il-mod tidħol f'dan in-nitty-gritty għax inti li tiffranka minn hemm tista' żżidu post ieħor. Dik il-biċċa xogħol li inti l-ispiża ħad tkun iktar mill-budget li għandek, xaġa li forsi issemmiet imma mhux daqshekk direttament hija li nibdew nibbaġġettjaw, nagħmlu qisu fund, il-ġenitur hemm bżonn qisu jagħmel bħalma inti tibda tġemma' għall-vaganza jew hawn min jibda jġemma' biex jixtri oġġett tad-dar, inti tibda tagħmel fund ukoll fil-bidu tas-sena u bil-mod titfa' ftit imqar ftit kull paga, kull xahar, kull dħul li jkollok, ħa ngħid hekk, to in that fund li ħa tkun il-fund għal back to school. Jiġifieri għal stationery, għal uniformi, għal other things, xi miżati li jkollok affarijiet oħra, ġifieri li tibda jkollok fund specifically for that hija xi ħaġa li forsi wkoll nistgħu ndarru lill-ġenituri. Xi ħaġa li jagħmlu tajjeb ħafna, naf li ssir ħafna f'skejjel tal-Knisja din, li fl-aħħar tas-sena jkun hemm dawn is-swapping clubs ħa ngħid hekk, jiġifieri swapping ta' kotba, swapping ta' uniformijiet, jiġifieri hemmhekk tista' tolqot ħafna affarijiet inti. Hekk vera tista' ssir anke tal-istat jista' jkun qed isir diġà f'ċerta postijiet u m'iniex aware ta' jiġifieri ma' any school li jkollok dawn is-swapping days Jista' tkun by form, tista' tkun whatever, jiġifieri wieħed jorganizza kif hemm bżonn. Imma that is also going to help biex in-nies ħa jiffrankaw mill-ispiża. Qed nara naqra iktar punti tagħliha li semmejt li xtaqt insemmi. Imma naħseb għalissa biżejjed dik il-ħaġa tal-fund, dik il-ħaġa tal-swapping, naħseb swapping days being organized, U and, and making the good choices, ġifiri anka within an area, inti tgħid dan ħajkun ħafna wear and tear, ma naħanu fuq naqazajr iktar raw għax inkella ħajkolli nixti wieħed wara xar xarejn, dan mhux se jkollu naqsek wear and tear dal-oġġett kux folder, kux xi ħaġa tal-ħwejjeġ, mela nistnafu li jkun naqra orħos. Tipo, per eżempju, ċerta aprons, ikollhom aprons ġivi tal-crafts, aprons tal-home economics, affarijiet oħra, xaġa ħat intuża every two or three days, tixtrija ta' ċerta stoffa, xaġa ħat intuża once every month. Tgħid li mhux xorta tixtrija ta' kwalità iva, ma forsi mhux effettom fuq iż-żejjed fuq għax li ħat intuża a couple of times a year. And where you can, għasem in reusing, recycling, whatever, Fejn in-nies huma kapaċi, u jekk ikollok iż-żgħażagħ, forsi nippruvaw ngħinuhom ikunu kapaċi wkoll, li you make your own things, uniformi, skużi, apron, apron taqbad qmis li forsi ma għadikx ħa tibqa' tużat, tagħmel holes and whatever, and you can make your own things as well. Jiġifieri dik ukoll hija parti mill-istrateġija li wieħed jista' juża to make your own things as well.
Jiena nixtieq inżid, forsi. Forsi Mario. ma noħdux for granted li għax tibatom hemm familji u ġenituri li jibatu l-iskejl tagħhom fl-iskejje privati b'sagrifiċċji kbar. Ġifieri ma noħdux eh, daqshekk for granted għax kapaċi jħallsu l-fis mela allura nistgħu nġeluhom jonfqu kemm iridu għaliex ikollna complaints minn ġenituri li batuhom l-iskejl privati jagħmlulhom lista ta' affarijiet li għandhom bżonn biex nofshom ma jużawhomx u għalihom hija ħala. Jiġifieri dik noqogħdu daqsxejn attenti meta nagħmluha u l-iskejjel ninnotaw li m'hemmx koordinazzjoni anka bejn eh, it-teachers ta' suġġetti differenti biex eh, jagħmlu listi iktar realistiċi u jużaw dak li għandhom bżonn mingħajr il-ħala. Jiġifieri Hemmhekk iva, rridu noqogħdu attenti għaliex jistgħu jiffrankaw il-flus u ħafna ġenituri, na naf ġenituri li batuhom il-private schools u vera joqogħdu attenti biex ma jofqux iktar milli hemm bżonn. U huwa l-eżempju li kaxkar jekk aħna nilbsu biss ħwejjeġ li jkunu ta' ċerta ditti, mela allura ma nippretendux imbagħad li tfal jitolbuna d-ditti eh, biss, jiġifieri il-valuri iva m'għandniex impoġġu il-self-worth tagħna dak li aħna niswew skont kemm jiswa l-oġġett u din hija xi ħaġa li ninnota xi ġenituri jagħmlu. It-tfal fl-opinjoni tiegħi ma jkunux qed jagħmlulhom ġid meta ikkejlu kollox b'kemm jiswa oġġett. U dik hija eżempju fl-opinjoni tiegħi mill-iktar ħażin u li ma jgħinx it-tfal biex meta jkunu f'sitwazzjonijiet fejn m'għandhomx bżejjed flus biex ehm, iżommu dik għal-lifestyle, allura jisibuha diffiċli biex kampaw.
Mario Paul, naħseb għal kumment ta' David nkunu qed noqsu jekk ma nagħmlux referenza għal skema disa, ġifieri fis-sena 2016-2017 sena skolastika ġiet introdotta miżura tassew soċjali li wara means testing ikkoordinat bejn l-iskejjel u l-kulleġġ, min, dawk il-familji li kkwalifikaw jingħataw b'xejn litteralment kull bżonn li jkollhom fl-iskola. Qed nagħmlu referenza għal stationery, outings, photocopies, eh, inizjattiva minn FES bħal Sports Malta wkoll u dawn huma marbutin b'obbligi li tfal jridu jattendu l-iskola, jridu jipparteċipaw f'programmi ta' qari, nistipluxxulhom ukoll kodba biex jagħmlu a home library għad-dar stess, jiġifieri ntuhom numru ta' kodba eh, biex jibdew jibnu l-librerija ġod-dar, jiġifieri dawn huma miżuri soċjali ħafna li minnhom qed jibbenefikaw konna ngħidu wkoll mijiet ta' familji, jiġifieri hemm mijiet ta' studenti li jikkwalifikaw għal skema disa li qed tagħmel ħafna ħafna ġid.
Thank you Paul. Naħseb jiena jekk wieħed kellu jaqbad dawn id-diversi temi li issemmew, wieħed mill-aspetti iktar importanti huwa illi din hija okkażjoni fejn il-ġenituri jistgħu jużawha bħala eh, parti mill-edukazzjoni ta' tfal f'dan il-qasam hekk importanti, jiġifieri ta' kif wieħed jimmaneġġja flusu. U hawnhekk huwa importanti li forsi minn kmieni ikun hemm l-involviment ta' tfal fid-deċiżjoni. Mhm. Forsi eh, ċertament biex jiddiskutu dak li ġa għad hemm tajjeb u jista' jintuża, l-aspettattivi tagħhom u dan kollu. Forsi mhux dejjem huwa ehm, idea tajba li it-tfal toħodhom miegħek biex jixtru għax dan ovvjament meta tkun għaddej minn lajrs u tara l-aħħar ħaġa lajn torok u jibdew jibdew jitolbu. Imma hemm modi ta' kif wieħed jista' jimmaniġġja dawn l-aspettattivi wkoll. Eħe, ħafna ġenituri ngħidu x'ngħidu, nużaw kliem sabiħ kemm nużaw, fil-verità meta tiġi għas-si u n-no ħa jkollok tifel jew tifla li trid l-aħħar mudell jew l-aħħar xi ħaġa u minflok dan tkun lest tonfoq għoxrin ewro tispiċċa li tkun trid tonfoq sittin ewro. Kif se timmaniġġhom dawn is-sitwazzjonijiet? U l-mod kif tista' timmaniġġhom huwa wkoll billi forsi tista' ddewwarha b'mod edukattiv. Illi tgħid isma' x'inhu bżonn, x'inhu dak li inti tixtieq huwa differenti, issa jiena lest li nonfoq għoxrin ewro għax dak għandek bżonn, jekk inti ġemmajt il-kumplament ara inti issa fejn se u hekk ukoll qed tuża forsi mhux kif ħa naqbad ngħid mhux l-aħjar eżitu aħħari għax jekk dan ħa jonfoq 40 ewro minn tiegħu biex jixtri l-ħaġa li jrid, però almenu jaf issa x'inhu l-valur tal-flus. U allura hemm diversi perspettivi ta' kif jista' jħares lejhom. Ma nafx, l-involviment ta' tfal fid-deċiżjoni tal-ispiża kemm hija fattibbli, kemm hija reali, kemm tiltaqgħu magħha.
Naħseb ħanidħol jien għax aħna ħin kollu nippritkaw li t-tfal għandna natuhom ċans biex eh, jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet li jolqtu direttament jew indirettament lilhom. U di tal-ispejjeż pereżempju hemm il-peer pressure iva hemm din eh, l-idea li huma jkunu jridu jmorru għall-aħjar u forsi Punt li nistgħu, hint li nistgħu nagħtu l-ġenituri, forsi naqra iktar tikkonsmalna ħin, imma jekk nippjanaw minn qabel biex inservu meta morru nixtru mat-tfal tkun ta' esperjenza edukattiva wkoll, nagħmlu ftit window shopping qabel, naraw naqra l-prezzijiet, niddiskutu mat-tfal imbagħad meta mmorru d-dar ta' il-budget tagħna kemm se nonfqu u immorru Direttament imbagħad isna b'mod sottili niggwidawhom fejn nixtiequ aħna biex anke t-tfal jitgħallmu jagħmlu għażliet u anke forsi ma jagħmlux daqshekk pressure jew xi tantrum meta mmorru fil-ħanut għax iridu bilfors dak dik id-ditta jew dak l-oġġett. Imma importanti iva li ninvolvuhom mill-bidu nett ħalli huma jitilgħu responsabbli tal-infiq u tajjeb ukoll li ninvolvuhom billi nġemmaw xi ħaġa mill-bidu tal-vaganzi jew matul is-sena li tkun speċifikament għall-affarijiet li jixtiequ jixtru għall-iskola. Ħalli mbagħad inti tagħmel concession iva tista' tixtri dik jekk inti ġemajt għaliha u ma jidraw dak l-element.
Ma nafx permetti li xmarja ġis nżid ħaġa ma li qalet poli ehm, malar malar li per eżempju kelli kas ma għandix taqsam ma li kelma ġis biex intikom eżempju li om qalet jiena ma għandix daqshekk tħulu li qalet lu imma ovvjament tixtieq ġid ta' tfal. Meta kienu jmur jixtu ikel, per eżempju breakfast series, it-tfal jħobbu ħafna breakfast series differenti, kienet illum ara minn dawn it-tlieta tistgħu tażlu, għandkom mażla imma minn dawn it-tlieta biss. Issa allura li kienet tgħid Pauline anke fuq stationery tista' ddawwarha din. Inti t-tfal jieħdu gost jiena nħobb nuża t-term jgħinha nagħmlu investigation ikunu investigators, detectives. Morru online, ħafna mill-ħwienet lokali Maltin għandhom il-Facebook pages tagħhom, ikun hemm ħafna prezzijiet ukoll online anke supermarkets. Ejja naraw pereżempju folders, ejja naraw kemm jiswew. Mela agħmlu għad iparsi Excel sheet bħal ma tagħmlu skola hekk qed jitgħallmu kif jagħmlu ċert affarijiet, agħmlu Excel sheet. Araw mela dak il-ħanut jiswa sew marġ, dak il-ħanut jiswa sew marġ, pereżempju folders, files, pencil cases, bag. Illum għandkom naqra homework hekk sabiħ. Mbagħad ħa naraw flimkien skont il-budget, il-budget tagħna ehm, li ma kieku l-aħjar ħanut li mmorru flimkien fih u ehm, nixtru l-affarijiet. Dan it-tip ta' investigation hija skill li qed ngħallmu ħafna lit-tfal issa being critical thinkers, problem solvers, eċċetera. Qed isir ħafna anke you know because people mal-għalliema qed jintużaw ħafna tablets u other online software eċċetera. u tfal draw. Ġifieri kemm iż-żgħar u kemm anke żgħażagħ din il-ħaġa tista' ssir. Kif qed tgħid Pauline involvuhom intuhom ikunu naqra investigative huma, naqra critical and then finding solutions to the problem. Imma nagħmluha b'mod mhux qisu homework as such, imma b'mod li hija something a little bit hekk fun at the same time imma being a responsible adult.
Naħseb jiena hawnhekk li li qiegħed joħroġ li meta aħna qegħdin ngħidu nużaw il-kelma budget, fil-verità qegħdin nitkellmu fuq proċess ta' ippjanar illi wieħed qiegħed jaħseb minn qabel kemm f'dak li huwa investigazzjoni biex ngħid hekk ta' l-affarijiet sew x'tista' tixtri jekk huwiex tistax tixtri second hand, jekk tistax tiswappja, jekk tistax issibhom online u jkunu orħos, jekk ħafna affarijiet illi wieħed jista' jagħmel biex imbagħad skont il-bżonnijiet tiegħu jara wkoll il-baġit u l-baġit mhux il-baġit ġeneralment huwa ammont ta' flus li inti tkun warrab għal dik il-xismu u jfisser li trid tagħmel ċerta deċiżjonijiet x'se tixtri u l-imkwalità se tixtri wkoll biex ngħid hekk. Kummenti tal-aħħar. Nibda minnek jien. Kolla Mario. Qabel ma nagħmlu kummenti tal-aħħar, nixtieq inqajjem żewġ affarijiet li ntqamu mill-panelists waqt li kellna t-tieni parti tad-diskussjoni wara li qajjimthom. Naħseb għandhom x'jaqsmu xi affarijiet li diġà issemmew ma tajjeb li wieħed iġibhom għall-attenzjoni. Waħda mill-ewwel kumment kien L-importanti li meta tfal ma jibqgħux jiġuhom l-uniformijiet u dawn it-tip ta' affarijiet isir riċiklar flimkien mal-iskejjel. Hawnhekk naħseb torbot mal-kumment li semmiet Suzanne li dawn it-tip ta' affarijiet jiġru f'ċertu skejjel biex b'hekk ikun hemm dat-tip ta' distribuzzjoni. U l-aħħar komment li ntqal, again intqam qabel, li huwa importanti li kemm jista' jkun il-listi ta' dak li nxtaraw jgħaddu għand il-ġenituri mill-iktar ħin possibbli biex ikunu jistgħu jfittxu l-aħjar deals fuq l-internet. Grazzi, thanks Mario.
Thank you, David.
Kompli? Mela, le?
Mela, ma nistax ma nikkonkludix Mario li għandek dija warajk hekk li isu għandek xi ispirazzjoni ħanejtek divina mhux għax kejjel ta' knisja m'għandek dawl warajk eh, vera spoton nistajna mpartu għal inqas minn naħa ta' knisja suppost jiena kelli kolli dak id-dawl.
Nippruvaw jien, nippruvaw. Prosit, nifraħlek imma nifraħlek. Mela, Jiena riflettejt ftit, ovvjament, qabel qabel ġejna għal dan il-webinar. U qed x'inhu l-ikbar investiment. U naħseb fil-ħajja li qed ngħixu llum, naħseb l-ikbar investiment li tajjeb insibu li nagħmlu u l-ogħla probabbilment investiment huwa l-ħin. Huwa l-ħin li ħafna drabi sirna ma nsibux. Huwa l-ħin li sirna nippreferu niddedikawh għal affarijiet oħra, huwa l-ħin li sirna nippreferu niddedikawh biex naqalgħu iktar flus, biex minn għalina min jaf xiex. Naħseb illi tajjeb illi kull min qiegħed magħna hawnhekk illum u jien l-ewwel wieħed ta' ġifieri biex ma nistemmax qed nippontifika anke jiena mal-familja tiegħi stess. Narfu kemm importanti ninvestu il-ħin mal-familji tagħna, ma' uliedna, għax huwa investiment mhux biss fil-formazzjoni tagħhom bħala persuni, imma letteralment huwa investiment anke ekonomiku dak. Kull minuta li qed tinvesti ma' uliedek li fihom qed tibni l-futur tagħhom flimkien magħhom, dan mhux Dan mhux an empty recipient, dan mhuwiex xi vessel vojt, qed timlih inti. It-tifel, it-tifla għandha kemm għandha età, hija persuna bl-identità tagħha, qed taħseb hi, qed tifhem hi, qed tikkrea hi, qed tgħallimni, qed jgħallmuni huma l-ħin kollu lili. Imma kemm hu importanti dak il-ħin illi forsi vera jiena qlajt ftit inqas flus għal min għandu l-opportunità forsi jagħmel overtime. Dik is-siegħa, sada mhux dejjem tista' dan qed nitkellmu tilħaq bilanċ sew għax nifhem li titlaħħaq mal-bżonnijiet tal-impjieg tiegħek u affarijiet oħra ma nerġa' ngħid. Vera jkunu bżonnijiet xi kultant jew ikunu bżonnijiet imposti fuqna nfusna biex immorru s-safra ta' min jaf xiex meta nkunu nistgħu kollha jrid insifru ngawdu sewwa mhux forsi bħalissa ma jasal il-waqt ukoll hekk Alla jrid. Jiena dak li nemmen nixtieq inwassal bħala l-aħħar araw Naraw, mhux araw, naraw biex qed nimlew ħajjitna l-prijoritajiet, beda biha Silvan naħseb u tajjeb nerġgħu nagħlqu biha, il-prijoritajiet li qed nagħmlu f'ħajjitna u l-ikbar investiment li għandu jkun il-ħin ma' uliedna, għandhom kemm għandhom età. Jien għadni ngawdi l-ommi u missieri sal-lum għall-grazzja tal-ħanin Alla, mhux dejjem ikolli ċans inkun qrib tagħhom però m'għandix fomm biex nirringrazzja 'l Alla biżżejjed għal kull kelma ta' ġid li qaluli t-tnejn li huma. li kollha għenu sew biex sewruni bħala persuna u anke ekonomikament lili u indirettament lilhom imbagħad, għax kollha issarrfu fil-ħajja li jiena qed nagħti l-familja tiegħi. Grazzi lilkom. Grazzi jien.
Dur fuq Alexia, kumment tal-aħħar Alexia.
Bizzli dema jien. Dak li għalu vera, eh? xikultant tant nifokaw fuq l-affarijiet materjalistiċi li ninsew il-valuri, eh? u għalija vera l-edukazzjoni hija importanti ħafna, ħafna, ħafna. Ehm, imma l-valuri għalija jienu uniċi. Ehm, ma tantx, ħadd pjaċir nismakom titkellmu kollha, ma tantx tkellimt, smajt ħafna u tallimt ukoll. U tant kont iffukata li laqas bdejt nikkonċentra fuq il-xirrit ngħid jiena ġifieri. E, nirringrazzjakom tal-opportunità li tajtuni, ħadd ħafna gost. E, dak m'għandix xi żejt iżjed. Ma li ġqalu, ma qalu kollox. Tista' tgħid. Grazzi Alexia. Silva,
Na, jien xaqt nara kumment holistiku iktar minn speċifiku, e, ispirat anka minn ħafna minn affarijiet li għalijin. Naħseb id-dinja tirrealizza illi it-kabbir ekonomiku, l-konsum eċċessiv għall-iskop ta' tkabbir fih innifsu qed iġib pressjonijiet kbar fuq il-bniedem u qed iġib ħafna inkwiet u qed iġib ukoll id-distruzzjoni tal-fibra tal-fibra soċjali sa ċertu punt. Eh, tkissir fil-familji, problemi fir-relazzjonijiet, stresses. Ehm, u fi kriżi bħal mad-dinja qed ehm, qed tiffaċċja bħalissa qed naħseb wasal il-punt jekk hemm xi ħaġa pożittiva li wis probabbli ħad toħroġ minn din hija li il-kejl ekonomiku u l-kejl ta' suċċess mhux se nibqgħu nkejluh kif konna qabel, GDP u kemm nikkonsmaw u kemm iddur il-flus, imma ħanħarsu lej lej affarijiet oħrajn. U dan jorbot ukoll f'ħaġa żgħira jekk tista' sejħilek meta tħares mod holistiku lejn lejn il-preparazzjoni lejn l-iskola. il-mod ta' li nħarsu lej il-kultura tagħna, illi il-mod ta' kif inkejlu s-suċċess tagħna huwa jekk tifel tiegħi x'żarbun liebes, ditta għandu, jekk għandux uniformi ġdida, jekk għandux hekk, iktar milli x'valuri għandu, kif ipprepara ruħu, x'tgħallem, x'se jsawru, kemm ħa jkun assertiv, kemm ħa jifhem il-problemi li qed jiffaċċja hu u l-familja tiegħu kemm jista' jimxi 'l quddiem fil-ħajja, Naħseb irridu nerġu morru lura għal perjodu biex nifmu illi ċertu valuri li kellhom taqbilna li semmitom Polin, li nġemmaw, illi naħsbu għal-futur, illi niprioritizzaw, ħans ħajkunu ħajrġu jitilaw in the forefront. Id-dinja tgħaddi minn mewġiet, jiġifieri għaddejna minn mewġiet ta' konsumerizmu enormi fi żmien 80 u 90 li għadna tajjeb jew ħażin influwenzati minnhom. u naħseb li din kriżi li hemm madwarna ħadd effettwana b'dan mod. U l-ġenituri fil-waqt li qegħdin f'sitwazzjoni fejn din kriżi hawn ħafna inċertezza naħseb fi opportunità biex inpoġġu bil-qiegħda nirriflettu, nħarsu lejn ħajjitna u nużaw anke din l-esperjenza biex naraw x'tibdil hemm bżonn. Grazzi.
Grazzi Silvan. Ndur fuqek, Pauline, għall-aħħar kumment.
Jina, ovvjament, minħabba rwol tiegħi wkoll irid nenfasizza il-punt li għandna nedukaw it-tfal imma l-aktar b'mod li nistgħu nedukawhom huwa billi nagħtuhom l-eżempju. U ma nippretendux li min għandhom affarijiet li aħna ma nagħmluhomx u li mhux jagħmlu dak li ngħidulhom imma u aħna nagħmlu li rridu imma nadulhom il-messaġġ li aħna ngħixu dak li qegħdin nippritkawlhom għax dak huwa il-valur l-iktar li jixorbu. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar tibqa' id-dar l-iktar Unit influwenti fil-ħajja tat-tfal. L-iskola tista' tagħmel programmi, tista' tagħmel lezzjonijiet, PSD, u tgħallimhom affarijiet, imma l-eżempju li nagħtuhom aħna u l-mod ta' kif ngħixu aħna l-iktar li se jirrefletti u fejn l-attitudni tagħna lejn il-flus ħasra li forsi hija xi ħaġa li ġabit il- magħna s-sitwazzjoni preżenti li isna rġajna qegħdin nirriflettu dwar dak li affarijiet li huma l-aktar essenzjali biex imexxuna l qudiem waħda minnhom hija il-fatt li nġemmaw għal għada għaliex għada ma nafux sa jiġri kif ġara issa. Grazzi. Grazzi Pauline. Eh, Suzanne, erba' kelmiet tal-aħħar. Mela le.
Fuq il-valuri kull ma ħanejt li naqbel 100% ma dak li tkellmu l-panelist ta' qabli. So ħanmur nerġa' specific jiena jisu three key points. Ehm, nimma naħseb li l-fatt li ġenituri forsi jibdew jagħmlu dak il-fund, the back to school fund can help many families li jibdew jiġemgħu bil-mod il-mod, so min-naħa tal-ġenituri, li t-tfal inġibuhom konxji tal-prezzijiet tal-affarijiet, stationery, uniforms, eċċetera naħseb importanti wkoll, ovvjament skont l-età, jiġifieri ħa ġġibhom konxji skont l-età li jifilħu għalihom, imma I think it is important li inti jkunu jafu l-valur tal-affarijiet U anke rajt ftit mill-kummenti li kienu għamlu fiċ-chat in-nies, punt importanti għall-iskola, issa mela semmejna ġenituri, semmejna tfal issa l-iskola. Il-listi jew dak li nitolbu minn għand il-ġenituri nkunu prattiċi. Per eżempju semmew kieku tenxus ma jkunux bojod, ikunu suwed jew tal-kulur biex allura inqas jitħammġu, inqas ikun hemm

U l-aħħar punt biex nagħlaq anyway nirrankjama wkoll kollegi tiegħi u panels l-oħra, il-well-being xi tfisser well-being? Well-being tfisser li inti ħad tkun eh, ħad tħossok ħieni. Ma kif ħad tħossok ħieni bil-flus biss, il-ħin man-nies, eh, dik il-ħaġa li inti minn xagħat u dokar mejter nixilek terġa' tagħtiha ħajja ġdida, dawn ma affarijiet li hemm tajb li mhux biss il-ġenituri jagħmluhom u jruhom lil tfal, imma li indaħlu din it-tip ta' attitudni u tip ta' valur fit-tfal ukoll. Li well-being isn't only materialistic, imminti li tawwalt il-ħajja ta' xi ħaġa li ħadt gost b'affarijiet żgħar ukoll.
Paul, min-naħa tiegħek? Mela jiena xtaqt nagħlaq b'appell biex inserraħ moħħ il-ġenituri kollha li b'xi mod għaddejjin minn xi diffikultà relatati mat-tema finanzjarja biex iħabbtu l-bibien tal-iskejjel u tal-kulleġġi għaliex se jsibu ħajt tal-kenn totalment. Ġifieri aħna qegħdin hawnhekk biex nipproteġu l-itfal tagħhom u nipproteġu l-familji tagħhom. Ma ninsewx it-tfal huma l-ikbar ġojjel li għandhom il-familji, ġifieri m'hemm l-ebda ġojjel l-ikbar mit-tfal tagħna. U kull każ li jiġi qudiem aħna nieħduh b'mod holistiku, b'mod eh, responsabbli ħafna biex najnu b'kull mezz kemm bir-riżors uman, kemm bir-riżors finanzjarju biex l-ebda student ma jaqa' lura u kull student f'Malta jkollu ċ-ċans illi jirnexxi.
Grazzi Paul. Naħseb jiena din kienet diskussjoni interessanti ħafna u utli. Ħarġu minna mhux biss punti speċifiċi ta' kif ehm, ġenitur jista' jimmaniġġja dan il-proċess aħjar kemm minn lat finanzjaru kif ukoll imbagħad li jirrifletti fuq nuqqas ta' stress meta wieħed ikun qiegħed jagħmel dan. Idejat bħal swapping ta' dawn il-formijiet ta' kotba l-użu ta' second hand sites kemm fuq l-internet ir-rol tal-iskejjel ukoll biex jgħinu u ħafna punti però naħseb jiena punt li kien ewlieni li dan il-proċess jaf ikun ukoll proċess importanti edukattiv ta' kif wieħed jinvolvi lit-tfal u jedukhom ukoll fuq il-valur tal-flus u mhux biss il-valur tal-flus imma l-bżonn, il-kunċett ta' sostenibilità u dak li huwa li ma jkunx hemm ħela li wieħed jgħix fil-mezzi tiegħu. U naħseb jiena dawn huma kollha punti importantissimi li wieħed għandu jikkonsidra. Nagħlaq biex nistieden il-David Spiteri Ġinġel biex jgħidilna jekk kienx hemm xi kummenti tal-aħħar u forsi wkoll xi erba' kelmiet fuq ġemma. David? Eh, grazzi kien hemm kumment fejn intqal li għal dawk il-kotba li għandhom life cycle qasira ħafna, l-edukaturi għandhom juħdu il-kuntest tal-ispejjeż u jekk jista' jkun il-kurrikulum jippermetti ma jissuġġerixxux textbooks li huma expensive ħafna. Le, minn naħa ta' ġemma, nirringrazzja l-panelist, grazzi ħafna tal-li parteċipajtu maħna u nirringrazzja ħafna u koll l-parteċipanti. Ġemma hija il-plattaforma tal-gvern fuq l-edukazzjoni finanzjarja Financial Capability Capacità Finanzjarja u issibuna fuq www.gemma.gov.mt u min jixtieq jagħmel kuntatt magħna gemma@gov.mt. Bħalissa qegħdin fuq programm li qegħdin nagħmlu webinar kull xahar, dan huwa min se jiżbalja it-tielet tliet jew raba' webinar tagħna u għandna programm li nkunu ninformawkom iktar kmieni x-xahar id-dieħel fuq il-webinar li jmiss. So, min-naħa tagħna grazzi u nixtiequlkom ir-risq f'dawn il-f'din is-sitwazzjoni unika li qegħdin ngħixu fiha. Grazzi ħafna. Min-naħa tiegħi ma fadal xejn x'nagħmel ħlief li jien ukoll nirringrazzja lilkom kollha. Grazzi Ian, Clark, Ste Silvan, Alexia, Suzanne, Paul u Pauline. Grazzi tal-parteċipazzjoni tagħkom u grazzi sinjuri talli ngħaqadtu magħna għal dan il-webinar. Nistidinkom għall-webinar li jmiss. ix-xahar id-dieħel fejn ħa nkunu qegħdin ukoll naraw dwar riżultati dwar household management it-tielet survey illi tkun għamlet ġemma f'dan l-istudju biex wieħed jara wkoll x'inhuma l-effetti ta' dil-pandemija li qed ikollha fuq il-household eh, financial benefit. Grazzi sinjuri u l-komplement tal-ġurnata tajba. Grazzi.